Pien gubu ma myero iti kwede me cupu leke loko kwan pe ocwal calo gin me tuko tuko. Awaco kuman nyo inge kit me ryene, ka ineno kit kwan calo gin ma pire tek, ka ineno yot kom calo gin ma pire tek. Ento kom jami ma an atye ka kwanoni, kwany acel obed priority. Kwan pire tek, lutino bene ka pe gukwano ci anyimwa peko. Awinyo dano ryo wa ci ngo mo koni kibikwanyoni, ko ngo mo koni kibitimoni, kadi wa mo kadi wa ngo en aye gure tye ka tute i lobo cwale. Ka lutino pe gukwano, moni pe kibikwanyo ada. Pien nongo lutinowa ketogi iwaci nongo lutino wango wangi pe twolo pe gingeyo ngo atye tim ci mere gimarowa kumeno kumeno kunu eh, wunong lutino lutino gukwan wek gucere ki luwegi wek pe ginywang kaka eh, eh, lok mukene en aye abero wacone ni pe angeyo gin otimme Icako wa dok ki i kem, dano komgi wac ma konyo dok bene. Wac kom tye muromo kom dano. Ma dano pe mito timo gino mo me yuko ywelo. Ma an alego ni ah, wuyik oywelo, wucakke ki i komwu, tutwalle wunu bur. Pe wubed labal ca me goyo kar. Tuko tuko ngiyo miyo omoko teng gudi central ki kany kany ocito ka tiyo tic ma kelo lim i cing ka lim tye ci lok me agur kono ngo ngo gini bene gik wun wuneno lobo kany dongo ma nongo pe dok pe wukuro ni kikeli wa lim ki woko kadi wa wan rwodi eni nongo yam pe wabedo kwede man. Onongo yam komuniti wa aye juko cam, jami ducu ma mitte i gang rwot, nongo gang rwot dit me konye bene pe. Ci kobedi lutino pe mito tic. Ma gin mo ma gikelo gang rwot peke ka gineno rwot-ti.

Jami wucing kewu wek kewu obed matek. Tye jo mukene ma mitte i gang kal kit eni, ma mitte lim gin ma kilwongo ni resources wek jami otine wek in bene ifili ni gang kal tye ka timo gin mo. Ki dong eculo tyen gang kwan, ka wun wukelo cen me pul, cen ni pul, pul i gang Rwot. Mm. Ci kede mwaka abic mo Rwot, Rwot pe wacci gicwal lutino eh, i cukul, cukul mo ma obedo kenyo. Ci nongo olo tuk wanga wun Fili ni Rwot tye ka tic. Ki dong peko me tye eye wutye ioro dano i yo poto dano gumare lok man ni cito ka balo nying luwodigi cito ka keto nyeko i kom lawoti pien lawoti tye ka cito anyim ki dog ticce moni kono bicinec koni pur koni ngo pe otim meno cit ibed cok kede kwal mung ki bote en munge ni cit iti kede koni pito yat Wupit yat pe calo bot wi labongo kany agoyo duru ni wupit yat matek ee yat ma gin yat ma nyige ki yat ma bino bao wupiti madwong. Nen kita piny tye kede, piny tye dok aroo, ci alego wun ni wupit yat dok wunyek unyek atata-ni wuwek obedi. Alego ni wudit okaka, wudit okaka lwa ci wuciwu malo. Wun wutye, wun wungeyo jo muding, wun wungeyo jo ma komgi wac-ci. Wungeyo jo ma gimaro kelo kukuku me ot? Wun wungeyo jo enoni weng? Wuti i komgi? Wun bene wutye ki executive wa ki cikari ma wutiyo kwedgi? Wuti i kom jo enoni pe gucek wuti matek? An wabiribo cingwu wan kwedwu wek tic ma waleko ni otimme, otimme pi dongo pa kaka ki dongo pa cwiny.
Ber tutwal Rwot. Wapwoyo jalo cawani me rwatte ki wan ki miyo lok mogo matego ma in imiyogi ni. Walego ni Wan jo ducu ma watye i te ker mapat pat watiyo ki lok pa Rwot kit ma owaco kwede. Apoyo mada Rwot! Paka wa i nino mukene ka warwatte me nywako lok mukene. Warwatte, in pe lwo
ngat mere i kanyi, pien en gang kal-li, en kelo bedo ma larac-ci malo, emuro jami mabeco ki iye, mukene okato ki i dog, kadi pe ki i atebo.
en kumeno eno ladit Rwot ka in imito rwatte ki Rwot nyo miyo cappot bot Rwot i kit yo mo keken iromo kubbe ki Rwot. Rwot romo kwano nama cimmi. Nama cimma tye jero abiro aboro aryo pyeradek ki adek apar abiro pyeradek wiye abongwen. Eyo.
So in pe icwal cene mo botwa. Cwal cene bot Rwot i namacim ma wun wuwinyo enoni. Wapwoyo matek. Paka wa i nino mukene. Eyo.